enchera akwanete inche arenge parliamentary. Agatetewa na abanto abange sana mpaka matiang'i mpaka juzi twang'ina ere amatanga igaa ase mosukuma bare ama akorete ki? Asirete. Matiang'i agateba ng'a kibaki ende anya korwaniwa na kibaki ntarengeo. Akabwatwa agonchokananiwa. Kibaki ende pi gotebiwe otebire mara mange ng'a orwaniwe ase eparliament. akaba suspended, ekoti ekamoirani back to parliament matuko taraera make ende kibagende obere suspended for 14 days. Eke bono kegonchoka koba korwanerera omwananchi okawaida yama koba immaturity timeti ase kigusi immaturity naki torakora egento ekio Anthony Kibageni is a first time member of parliament bono iga gekwerunga ase eng'encho are omunyia taramanya buna binto bigokorwa Abagusii baminto, ntobwate abangwana bare opposition aba bange abang'aini, oyomo obo Cliff Giserumbane. Timaeti gose mwarorire mongwana oyio gakoramba monto gose gago behave in any way ekorokana ng'a nare very aggressive. Epoint yaye na endoro sana, lakini yakonyebeka ase enchera omonto ako understand, tari gokwana na bororo, tari kwerutana emotions, tari goaka chimesa, tari korama abanto, tari gotianera onde. Lakini bado no opposition yare. Bado ngurwanera are matiangi. Kobia ebenchera enga buna eye inki okoroki matiangi. Inki okoroki abanto igoro ya matiangi. Kobia ebenchera enga buna eye aye gansi yago no goika are parliament koroki ng'a no bate gekuba. Eh.

Egetutu kiacha esauti gechandegete. Karu Nairobi bono fourteen days echwe egetutu kiacha esauti iga arwanere abanto. I'm sorry to say this egetutu kiacha esauti taranyora kiongozi buya buna chi constituency chinde buna bono tobwate abanto bare totebe egetutu Masaba, ntobwate nonye na omongwana buna Nyamoko ngotema are, ntobwate omongwana buna Osoro nare more aggressive ase development nabo akabwate omonwe, ntobwate omongwana buna. Jafeti nyakundi ngoteema are, chipaarano echi onya korosigwa chire, ebasinsi twatwarete obogambi ntwanye gotwara egesio chiaye sauti omogambi ore omuya obwate ebige ebirengereri bia vi bire visionary, ekerengo ekiya gochia ase omogusii. Naende nonya onga tarenge very much development focused, naki aimeneti igo. Ntobwate egento torenyore onya onga akorete egesio chisacha sauti ekiiya, toratebe ng'a onya onga ntomoinyore ase eng'encho yaki, chia chisukuru agachete. Omonto buna Ongeri, kera arenge obogambi, tiga bagusii toteba nekemanyererio na egati. Kera Ongeri arenge obogambi, ntomanyete ng'a chisukuru nchiake achitunye aria bare masaba. Chipara nchiake atunye aria bare masaba. Ongeri nabo tokomoinyora ase eng'encho ya chisukuru chioka, nobeka kera egento kando. Inki torainyorire Richard Onyonga? Aya, bono naki bagende osoire. Inki toramoinyorire akore toratebe naki omongwana oyo, neba ne bursary enchera akoenana, yabeire buya. Ara amana akorwa bono iga, akorwa na 22,500 omwana ogenda esukuru. Monga one buna oyio ara akampeinire matiang'i, naki abanto bataramoigwe, batamoigwe. 22,000 kera omwanafunzi okorwa na, korwa west okogenda esukuru, agoakanere school fees ogenda. Ara mwabekete 70 million agoakanera abanto. Omosio ototebi ki iga? Naende ara ama bado nagokora are opposition. Lakini ngoramore ebinto ebi iga asende biAnthony Kibageni. Anthony Kibageni yaisanire, tigotuakera inse buna evijana, obotuerero na obuya, nabo ogoetia point yago isiko buya otari goeti na obororo, bororo mbori leadership. Omanyete na abatebi ng'a abagusii igaa mongwana it I think mongwana arontete ng'a obororo nabo bokoba oborema, okoira ng'a aye bono ekero kwaru twarwa obororo gwaka omonto aye na omonto ore buya no boria na oborema enchera gete.

Bono iga ase ense ase twaikeire ntobwenereti korokia bikuba. Ontio ogokera nkobi ase okorama gose ase ogwetogia gose ase okoimoka ng'a ne chisegi omaete gose na okorama abanto. Amasikani akobora, anto nki bagendi amasikani akobora ekero tokora ebinto buna ebi bigokorekana. Ntwateba ng'a ase etimu ya matiang'i totaete vurugu, ntokwana gochia twara amatiang'i akorama, twaikara igaa twanyora omonto one chisegi akorwana, ntofauti ki ero? Bono omongwana buna oria gwagete etego omanyete kwang'inyoiri ntateti koinyora, kwaki komoaka etego akwe omongwana oria omonyene nki ekero kwamoakete ekekuba igoro every one could have be able to see gakoragera epaah! Omongwana oria totireti naende agochia komanya gaki omweshimiwa tiga nere akamobeka gose norue errrrr taa! Bono enchera enka buna eywo kwagwaka omwana obande akwe, inki kiakoba? Omonto omatiang'i oitire omonto okorire ki? Okure. Aye mati anyare gochakera, mati ang'e oteteire ogoteteire ogoteteire ogoteteire naende totaragenda ande naende gwachakire chisi ebinto binde korwa ase esenate, ase eparliament I mean, national assembly, tari buya. Tiga totware ebiongozi korwa gusii bakore ekio abanto bande ntobwati mang'ana amange. Nakorete evidio ende iga eke gusii nkabatebi ng'a bai gusii ntobwenereti gotarana gekoba, omonto agoika aa twamwakora twamotebia omanyete ntobwate presidential candidate? Ogoika ase kware aye gwateba mati ang'e nachakane. Ogoika paara gwakora ebinto bitaiyo gwatebia abanto ng'a inche noyo omogusii, ngateba mpaka abagusii twebogori na amasikani, twebogori na obotoereru with a lot of humility, totebe abanto ng'a twakire chikura nabo tori iga. But bono ekero tokoba aggressive itorokana ng'a ntobwati biongozi, tiga abagusii totulie, matan machine tari aba president, nabe president ntobwenereti gotwara kiburi, ntobekane abanto bande, toturie kabisa. totige kwehaka egekuba, chinamba chiaito nchiraikera bado, ntoganetie abanto bande, tokwerokia egekuba iga twasaririe. Iyee, omokia oto ogokora online igaa togokwana amatiang'i, okogenda isiko onye ntogochi gotwara batwarero because ekeango keria iga namanya korora abanto bagwake analysis ng'a Anthony Kimbe agende naende he has been elim suspended from the National Assembly, it kills the morale. Ntoigwanaine abanto b'amatiang'i. Abana inche bagusii ntokoranete matiang'i igoro are. Tari lasima orwane esegi intwe tochiache sauti emo onye gwakire matiang'i chikura. Abwo etogia ata? Antony Kibaki aende bwate ogote asore ontegerere. Tari lasima esegi erwanwe, tari lasima orame monto, tari lasima obe aggressive but intwe tochiache sauti emo onye gwakire matiang'i chikura. Ngichusa ase sauti na ey'amatiang'i, obo oo tobo oo. Aye egento bwenete okorwa buna ekiongozi, kore platform omanyekete Kenya engima, kaba omotwereru, etabia yago etwachia korwa korwa Mombasa, korwa Bogere, korwa Sigisi, korwa Maasai, korwa North Eastern, tari ng'a chisegi ogochia korwana gose kore ki ng'a nobwate omonwa otabwati control ekero twachia korwa you are spoiling it for us. Ase amasikani onsi pi anto naki bagende, tulia, enough.